Għeżież ħbieb merħba għal rokna oħra mir-Rescue Centre tagħna. U kif tafu dawn l-aħħar ġimgħat konna qegħdin naħdmu ehm, biex nurukom eh, proċessi u tekniki differenti li huma li wasalna hawnhekk. Ġifieri dan huwa l-istadju li wasalna fih s'issa. U l-aħħar l-aħħar stadju kien li waħħalna dawn il-form. Issa nixħu sew u wasalna illum ħa nkunu qegħdin nużaw il-kulur debini biex noħolqu iktar effett. U fil-fatt jiena għandi żewġ kuluri differenti, għandi il-gold Għandi d-deheb normali u għandi deheb naqra iktar skur. Fil-fatt hawnhekk nista' nurikom żewġ tipi differenti wieħed iktar debi u l-ieħor jagħti iktar lejn il-bronż jew ir-ram. U ħa nkunu qegħdin nużawhom it-tnejn biex noħolqu l-effetti li nixtiequ aħna. U fil-fatt ukoll ħa nkunu qegħdin nużaw l-istensils li użajna biex għamilna ir-raised stenciling. B'dak il-mod ħa nkunu qegħdin nagħmlu l-bażi wkoll bi ftit kulur debini biex nippreparaw imbagħad għall-aħħar fażi għal rokna li jmiss. Mela, tlaqna! Mela, hawnhekk għandna din il-forma li għamilna diġà lesta din l-injama lesta bil-forom bl-affarijiet kollha li għamilna. Li ħanibdew nagħmlu issa ħanibdew billi nibdew taħt Fiha għandna r-raised stenciling u fiha għandna raised stenciling ħa nużaw id-deb biex naqalgħuh naqra iktar. Fatt jien qed nuża kemm jista' jkun ftit żebgħa fuq il-pinsell u nimla l-ispazju li għandi. Ovvjament issa mhux toqgħod li kollha kif nixtieqha jien, imma ħanimxi bin-naqriet li hemm u law mhux ħanimla kullum kien biex imbagħad ovvjament l-effett joħroġ aħjar. U qed nuża qed inħallat iż-żewġ kuluri li għadni kif urejtkom biex noħloq dak l-effett. Issa, ħajkun hemm postijiet fejn eh, jista' jħroġilna minn taħt, nistgħu mmorru oltre eh, fejn għamilna diġà imqabbes, fatt hawnhekk tistgħu taraw eh, effett kompletament differenti milli għamilna. Intom tistgħu tistaqsuni ma dan il-gold, dan id-deb. Ma stajniex għamilnieh qabel, Qabel ma waħħalna l-forom, iva stajna minna hekk, imma il-problema kienet sa tkun waħda li ma konix ħankunu ċerti fejn nistaw namluħ dan il-kulur. Allura, b'dan mod edin immexxu fil-fatt jien qed nimlaw kol postijiet fejn l-istensil ma kienieċ imqabża. allura qed noħloq xi ħaġa ġdida wkoll. Issa, għandi l-aħħar forma hawnhekk. Sawek ħanuża iktar id-deb iċ-ċar, ngħidulhom deb ċar u deb skura aħna biex nkunu nistgħu nagħmlu d-distinzjoni. U mbagħad għandna l-istensil l-oħra li ħanużaw hawnhekk fi għandna l-vojt biex nimlew bl-istensil aktar mill-li bir-ray stenciling. Fil-fatt jekk qed tinnutaw jiena qed nagħti daqqiet bil-pinsell mhux qed nimla Mhux sejjer hekk, għax hekk jista' jidħlilna taħt l-istensil u jkollna mbagħad eh, iċ-ċarċir tal-kulur. U dak il-mod jiena ħloqt xi ħaġa oħra hemmhekk u hawnhekk nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa u nużaw il-kulur l-iskur. Fil-fatt jien hawnhekk il-bażi ta' fejn ridna nagħmlu id-deb fil-qiegħ hija lesta u mbagħad ħanibdew nagħmlu fuq il-forom. Issa jiena fuq il-forom Għandi l-pinsell, għandi d-deheb għamiltu mat-tarf mhux man-nofs tal-pinsell, ħa nneħħi ż-żejjed u ħa nagħmel dak li aħna ngħidulu dry brushing biex nolqtu biss it-trufijiet fejn irridu bid-deheb. Issa ħanuża l-iskur biex ngħaddi minn fuq f'postijiet oħrajn. U qed nagħmlu fl-istess ħin li qed nuża d-deheb iċ-ċar biex jiena jkolli l-kuntrast tal-kuluri f'daqqa. Ma jkollix problema mbagħad biex meta jinxef mbagħad tibqali d-daqqa tiegħu tal-kulur. Fil-fatt issa ħa nerġa' nuża l-iskur biex nagħmel il-kantunieri. Il-forom li diġà użajna fil-kantunieri u f'did darba ħankun qed nagħti fuq barra. Issa ħanuża iċ-ċar Issa jekk qed tinutawx nuża dejjem l-istess pinsell, dan għaliex jien rrid li l-kuluri dejjem jidħlu f'xulxin. Ġifieri daqqa jkollna iċ-ċar, daqqa jkollna skur u daqqa jkollna taħlita tat-tnejn. Fil-fatt, issa jien qed nagħmel daqqiet fit-tarf biex joħloq joħroġ l-effett li rrid nagħmel jiena. dan il-mod fej kellna il-kulur Ħa iktar il-kulur debini fejn ma ma lħaqniehx biż-żebgħa jew ħa il-kulur jew ħa d-deb fuqu jew inkella mbagħad fl-istadju fl-aħħar stadju meta niġu biex nagħlqu dan il-proġett ikollna dan ix-xogħol magħqud b'shades b'dellijiet differenti. U fil-fatt jien hawnhekk għandi dan ix-xogħol tal-kulur tad-deheb diġà qiegħed bil-lest. Inħalluh jinxef biex imbagħad meta jmiss Meta jmissna nagħtu l-aħħar fażi nkunu lestejna wkoll fil-fatt issa li ħa nagħmel ħa naqbad issa il-kulur dabbini fit-tarf kollu hawnhekk. Issa jista' jkun li mhux ħajalqilna mill-ewwel imma ma jimpurtax għax fl-aħħar fażi kollox jingħalaq flimkien. Sin qed nuża żewġ kuluri, skużani mhux qed nurikom, mela qed nagħmel trufijiet hawnhekk biex inkun nista' nagħlaq kif irrid. U fl-istess ħin hekk nkunu qegħdin noħolqu il-gwarniċa. Biex bil-fors li għalqilna kollox kif qed ngħidilkom ma ma jimpurtax għax imbagħad joħloq jiġi l-effett li għandna bżonn. U hekk Għandna l-kulur debini qiegħed ma' fejn kellna bżonnu u fejn nixtiequh issa kif jinxef inkunu lesti biex nagħmlu l-aħħar fażi. Kif qegħdin taraw hawnhekk wasalna wkoll biex nikkonkludu din ir-rokna. Kull m'għamilna għamilna kulur debini b'żewġ tipi ta' deheb Wieħed ċar, wieħed skur, sfumajna fejn stajna, ġifieri użajna dry brushing biex noħorġu d-daqqiet u d-dettalji tal-forma u anke użajna ftit id-deheb mad-dawra biex hekk inkunu nistgħu noħolqu dik il-gwarniċa biex taqta' minn mal-ħajt jew fejn inkunu ħa nużawha. Jiena din kont se nagħmilha biex hawnhekk u mbagħad inkun nista' nagħmel Grampuni żgħar fejn jistgħu jiddendlu l-ġżirajjem. Jiġifieri din mhijiex biss xi ħaġa li hija moħlija bħala bħala disinn biex nurikom biss, imma tista' tintuża mbagħad biex indendlu l-ġżirajjem magħha.